Għandi mistoqsija li ilha naqra tberren f'moħħi. Forsi nistgħu nitħattuha ftit, forsi għandek aktar insight fuqha minni. Eh, huwa evidenti il-payoff x'inhu għal nies li eh, jiddeċidu li mhux se jkunu monogami li eh, dil-ġimgħa ma' waħda, l-ġimgħa ta' wara ma' oħra, jew nisa li jagħmlu stess kollox biex l-istess eh, arranġament ma' sesswalità tagħhom. Ehm, però mhux daqshekk evidenti, forsi mhux daqshekk espliċita. X'inhi il-payoff għal xi ħadd li jażel li jkun monogamu. Hmm.
Għanna għedin nassumu li il-fat li mintix monogamu għed gawdi diversità sessuali. U freedom sesswali li tħat il-taqa ma' nis differenti, mm. tajjeb, u ħat ibni tip ta' relazzjonijiet sesswali u le, u emozjonali, mm-hmm. għaxan t-kem fuq polyameri, ma' nis differenti. Eh, eżat, eżat, eżat. Fil-monogamija, u batem u koll ċertezza, s-sigurta, fem il-fat li nemmnu, għax ma nafx kemmu vera, li il-marija tijaj, il-raġel huwa tijaj, allura bħal donnu għax issa għanna ċurkat ma subajni u nkella xet neħxu fl-imkien, mem xentazzjoni ta' barra u moħni mistrieħ minn din il-persuna. Issa tistaqsini fuq Il-payoff sessuali jew il-payoff fil-relazzjoni? Il-payoff, eh, il-payoff xini, in ġenerali. Ġviri, naħseb li zgur eh, għandek raġun li speċ ta' li jinti tajt eh, issa la darba ħna għamilna l-kontrat ta' zwiċ mela di musa tħares li iktar irġiel, forsi nista' nintela u hi għandha obbligata kważi li tibqa' me biex tal naħseb dan huwa speċ ta' qed tkun qed denial biex ta' ovvjament li li tentazzjoni hemmhekk ħatibqa' sewwa. Eh, però il-fatt li era għandu ċaħat li għażel li jkun monogamu u dik it-tentazzjoni qiegħed jinnega. X'inhi l-payoff tagħha?
Naħseb hemm l-illużjoni narġisista li jiena kollox għad il-persuna. Li kultant għalhekk ma nifmux li koppja jistgħu jkunu kuntenti ma' xulxin, imma xorta jkun hemm l-infedeltà. Jisu meta jkun hemm l-infedeltà, il-mistoqsija li jistaqsu ħin kollu hija x'għandi nieqes, x'mhux qed intik. Sewa.
Bħal donnu hemm xi ħaġa nieqsa fir-relazzjoni jew inkella fil-persuna li qed magħha biex inti għażilt li ma ma żżomx il-weda ta' monogamija, meta fil-verità mhux bil-fors, kultant infideltà għandha x'aqsam ma' xaġa nieqsa fija, jew inkella il-tentazzjoni biex nuża kemm li tgħid inti hmm. ta' noviltà. Mhm. Jista' jkun li jiena ħoss ma gawdejx biżejjed, l il-ġurnata raġel ideali nrabbi l-familja u l-flus intihom kollha l-familja. Mhm. Allura nħoss li ħaqni meta nkun hemm siefer immur nagħmel masaġġ. Mbagħad ninduna li s-safra darba kull sitt xhur tiġi, safra fuq xogħol, ma mela allura darba fix-xahar meta tidħol il-paga ħaqni mmur nagħmel masaġġ għalija. Mhm. U hemmhekk jekk ħassir ta' fil-partner ovvjament ħa tħossha traduta għax jien qed ikolli atti sesswali ma' persuna oħra. Hmm. Tajjeb. Però għalija f'dar eżempju qiegħed nisraq xi ħaġa li x'tant inħoss li qed ngħix biss għall-familja tiegħi. Hmm. Dil famuża ħaqni, ħaqni ma saġa lija, hmm. nagħmel tant għall-familja tiegħi ma tinweġġa l-ħadd. Għalkemm dik jisa serqa għax m'hemmx l-onesta Li jiena npoġġi bieda ngħid ismani. Jien qed inħoss li qed nagħti kollox. Forsi jekk jiena mmur nispara darba fix-xahar, darba fil-ġimgħa, dik nista' nġibha b'dak il-mod. Sewa. Parti għalija. Fimt? U jiena li mistoqsija importanti speċi naħseb li hemm bżonn tiġi studjata ftit. L-ewwel għax il- ehm, Mela, l-ewwel nett għax il-kultura prevalenti, narrativa tal-kultura prevalenti iktar qed bedna lem, iktar qed bedna lem mill-monogamija biex ta' mhux fl-infanzja, meta il-ġentu tagħna kienu f'sożitom u n-nanniet tagħna pereżempju iktar u iktar biex ta' inti tagħmel is-sess wara żwieġ u dak il-persuna li tiżżewweġ tibqa' miegħu biex għall-monogamija kienet eh, mistennija. Illum kważi l-monogamija li inti tagħmel l-istess wara żwieġ hija redikola, speċjalment meta xagħti għaj li għandu 19 sena. Illum infatti nitkellmu fuq monogamija modifikata. Fej qabel kopja sabu xurxin, kellhom xaqsu ma' xurxin u baqgħu ma' dik il-persuna sama miċċat minnhom jew it-tnej. Illum il-ġurnata li tkun ma' persuna waħda fl-istess żmien. Ġviri, mela, illum il-ġurnata nafu li persuna jkollha minn tal-inqas bejt li ta' ħames relazzjoni sinifikanti f'ħajta. Sewa.
Tajjeb.
Kultant huma żwiġijiet, meta nitkellmu fuq tliet tlieta. Mhm. Allura hemmhekk x'qed ngħidu? Mela jien monogamu ma' dil-mara, ħassarna, mhm. ma jkunx hemm overlap għax inkella ma tixix monogamija. Mbagħad tiltqajt minn ħadd ieħor u kont monogamu għal dak iż-żmien. Aw mhm. min jgħid li żwieġ iservi tmien snin. Wara tmien snin, in-nies iħossu li għandhom jibdlu. Mhux qed ngħid li ħaġa tajba, mhux qed ngħid li tajjeb jew le, imma dik dak huwa dik hija l-istatistika. Hemm min jgħid li żwieġ huwa tmien snin għax imbagħad it takes its course u tant ta' huwa average.
Yes. Biex hemm għal minn ikun għax minn ikun tnej. Ehm, u partikolarment affaxxinanti għalija din l-istorja, ah, din il-mistoqsija, eh, dal-għoddu tkellimna ftit fuq dak JD

Eh, u eh, ir-rapport ma' sesswalità li eh, meta il-soċjetà tiġi aktar ehm, aktar libera, aktar, aktar sexually liberated, ehm, ikun hemm Eh, ħafna iktar, mux ħafna iktar ċans, ġili kważi dejjem tiġri li eh, il-soċieta t-dajje fl-affariet li t-produċi jkunu iktar vakwi, eh, sal-punt li il-soċieta speċa titlef il-qafas tal-identità tagħha u b'konsegwenza jew tiġi inerta u tmut. Just like dies a natural death. Jew inkella jkun hemm kultura iktar speċa ġeografikament qriba li għalija li tuħu over, issiba priża. X'inhi raġuni?
Għal x'inhi raġuni? U ma jagħmilx raġuni, u sempliċement, eh, u ma jgħidx li hemm kawżalità, u jgħid li hemm dil-korrelazzjoni. Sewa. Allura għalija li huwa interessanti huwa l-ispeċ ta' e, issa li nafu minn dan l-istudju li din hija din hija realtà. E, u naħseb li hemm speċ ta' jien nista' nifhem li l-familja l-irbit tal-familja huwa qabli l-iktar irbit b'saħħtu li jista' jeżisti mhm. u allura da isek per eżempju meta jkollok daw il-fuf tal-kejn. Meta dawk meta il-qieħ jibda jitberfel, un il-bqija mhm. biex ta' jikkollassa. U jinn immaġna li l-familja bħala unit eh, Jiena lest imut għat-tifla bla għas taħsibha ġifieri għas tikkunsidra. Ehm, u allura dik dik tagħmilni eh, lest li nagħmel ħafna affarijiet għas-soċjetà tiegħi għax it-tifla tiegħi tgħix dawk is-soċjetà. Meta mbagħad da dir-responsabilità jien li jkolli għal familti ma tibqax ma tibqax hemmhekk, Inkun ħafna iktar individwalist, ħafna inqas altruist, eċetera, eċetera, li bħala konsegwenza jfisser li aħna nsiru ħafna iktar eh, il-koezjoni ta' bejnietna tkun iktar dajfu allura iktar faċli xismu. Allura li interessanti li spiex ta' aħna li qegħdin aktar ma jmur aktar ikun hawn dan il-libertinaġġ. Ehm, għandu jkun hemm effort biex inreġġgħu lura ċertu ideat aktar konservattivi? U jekk iva, kif nistgħu nkunu kif iktar nies jistgħu jkunu f'relazzjonijiet monogami li huma rewarding? Sewa, jiena jiena jiena qiegħed f'relazzjoni monogama bħalma taf li hija rewarding immens u ma kontx nemmen li ħankun f'relazzjoni eh, monogama li hija eh, rewarding immens, jiġri jekk saqsi li 15 sena ilu konna li impossibbli speċa. Eh, però li sibt ma' Marija hija li qisu iktar ma nista' nitfen l-għeruq fil-fond, iktar ma jissemnu daw l-għeruq l-irbit tal-familja, mhm. iktar qisu anka s-siġra tiegħi bħala individwu tista' togħla l fuq u tħossa eh, sigura mhm. biex tħossa ankrata. Fil-psikoloġija jent kemm ħafna fuq attachment li inti l-ewwel sitt snin ta' ħajtek mhm. qed titgħallem fuq kif tibbondja ma' dak li jkun u jkun hemm secure attachment. Meta inti tfal ma kibru ġo familja, sa familja tfisser xi tfisser tajjeb mhux forsi raġel mara.
Fejn daw dal-irbit li tissemmi inti li huwa wkoll containment. Mhm. Mhux hekk meta inti għandek mhm. tfal mhux qed jiġru barra, mhm. imma għandhom familja minn regoli u jħossuhom maħbubin minn dan nies. Meta jikbru mbagħad jistgħu jirrelataw iktar ma' kollegi u ma' partners. Issa, meta inti hemm qed prova nifhem minn l-aspett psikoloġiku dak li qed tgħid inti, fhem qed prova nara qed nagħmel argumenti oħra naraw jistgħux inżewġuhom jew le. Meta inti hemm kultura fejn nies huma individwalisti fejn jiena ħadd pjaċir jiena move on, it-tfal ċans mhux ħajkunu ġo familja. Mm. Mhux hekk qed nimmaġina jiena. Mm. Allura hemmhekk jista' jkun jaffettwa l-attachment. ta' tfal. U meta huma din jikbru, tajjeb, jekk m'hemm ġa żewġ adulti li din joffru dis-sigurtà, huma ħaj jikbru ma jafdawx il-ħaddieħor. Huma self-reliant. Hmm. Self-reliant il-problema tagħha hija li mbagħad ma nkunx hemm ħaddieħor għax naf li naħseb li ħaddieħor mhux ħajkun hemm għalija. So, Yes, yes, yes, yes.
Following. Issa, ma jfissirx imma li F'soċjetà poliamoruża, it-tfal ħadd ma jieħu ħsiebhom, jiġifieri jista' jkun li l-missier u l-omm ma jkunux flimkien, però xorta jagħtu l-imħabba tagħhom. Mbagħad hemm argument ieħor li għandu x'jaqsam ma' tribes ukoll fejn meta t-tfal kienu tas-soċjetà ma kinux tal-familja, kien hemm iktar fairness. Eh, mela, it-tribe, it-tribe, it-tribe. Fej kullħat huwa brother and cousin. Mhm. Il-mod kif jgħajtu l-xurxin. Tajjeb, għax huma familja waħda. Probabbli la tribe vera, brother and cousin. Jista' jkun ukoll.
Emmek, memx it-tifel tijaj battu private school u tijak ma jaffordjax, jew it-tifel tijaj tajtu home tutor u private tutoring u tijak ma jaffordjax, emmek qed ninvestu kollha kemm aħna fl-istess tfal. Sewa.
Allura qed nippur M'hemmx l-idea tal-privileġġ. riżorsi kollha tagħna Hmm. biex inkabru il-ġenerazzjoni li jmiss kollha flimkien. Sewa.
U hemmhekk hemm is-sens ta' komunità u qed ninvestu bl-istess ammont fuq dawn it-tfal differenti. Mhm. U probabbli dik eh, ma- qa- qabli dik il-shared burden probabbli taħdem fi gruppi żgħar. bħalma nimmaġna jaħdem il-komuniżmu. Mhm. Per eżempju, l-idea tal-komuniżmu eh, naħseb fi gruppi żgħar, jiena pjuttost għextu eh, mhm. dal-komuniżmu. Eh, però mbagħad isek meta dik l-idea tibda tidwi fuq numri ikbar, jibdew jiġu problematiċi għalfej għax Jekk il-komunità kollha se tuħu ħsiebu t-tifel tiegħi, ah, fuck it, biex ta' ma narax. Hemm wisq inċentiva biex jien ma nuħux ħsiebu t-tifel tiegħi. Social loafing. Oh għax imbagħad hemm biex ta' hemm ħafna ris. Imma jekk imbagħad mm. dat-tifel jispiċċa kulħadd minn għalih bħal meta naħsibha din ħaġa dejjem naħseb fuq l-ilma tiegħek tal-klinik. L-ispeċ ta' responsabilità ta' ħadd u responsabilità ta' responsabilità ta' kulħadd u responsabilità ta' ħadd fl-istess ħin, b'konsegwenza tispiċċa inti għax kien raġel.
Għax inti raġel.
Ehm, u speċa naħseb li dik faċ li ħafna li tiġi bitfall. Ehm, aktar. Lillum il-ġurnata biex nkun fier. Għax nkun ġen spiċċa narfaw jien. Ili ma nerfa l-ma jiena minn dakinhar li kellna dik il-competition tal-Men of the Year. Sewa? Xe minn dakinhar messaġġ wasal. Estra. U ma rġajtx irfajt darb'oħra ilma fil-klinik. Proset. Ma jiex nċaqlaq l-ilma. Eh,
Il-ġurnata hemm min qed juħsibu.
Għadni ma nafx min u grazzi. Eh, għadek għastaf min. Imma l-ilma jinbidel waħdu. Nirringrazzjaw tal-li tiffaċilitaw il-ħajja ta' dal-moħ meravigliuż. Umbat, hemm ukoll speċna il-fatt oġġettiv li

mhux biss tiġi salvagwardjata u tisopravixxi imma anke tiffjorixxi.
Il-mistoqsija. Għax nirristrejn allura xi?
Il-fatt li you're restraining. Eh, eh, eh, hemm dik l-idea ta' sublimation ta' Freud, mhm. ta' sexual sublimation ta' dik il-paper li kien kiteb mhm. fuq Da Vinci, I want to

Insomma, anyway, teorija hi li inti when you restrain yourself ehm, dik l-enerġija sessuali eh, titrasferi għal kreativ. Frep jew fep ma nafx jisimha. No fep.
No fep. No fep.
No fep. Mhm. Hija simil ħafna tal-istess filosofija ta' min jażel ma jkollu x'jaqsam u Eh. Ma ma jimmasturbax. No, fek ma jimmasturbax.
Pornografija ma jimmasturbax. Nazar. U fil-fat anka per eżempju il-futbolers l-lejl ta' qabel ma nafx li jiex ma mm. biex niftakara din il-speċa tradizzjoni li eh, inti eh, l-lejl ta' qabel ma tagħmilx sess u speċa ma dik forsi ma nisa tagħhom stess ma jagħmlu sess lejl ta' qabel għax meta nisma' fuq il-gazzetti ma nafx fil-futbol imma meta nisma' fuq ħafna mill-lam. Jiġri se jkun anka boxers u hekk.

Forsi dik għalli finger jaqta ta' zitta jen. Eh, Possibilta kbira. Pero kif jgħataw? Donnu met qed jagħmel qed jagħmel argument kontra l-monogamija sa ċertu punt. Le, nasa pjuttost finno, spiex ta' jina għalek iġobni Matthew, eh, u di għalek dejjem, dejjem Matthew, ah, għanas li għan. Għalek, u di għatilek, għalek dejjem meta kont ismak fuq il-radio kont insegwik, għax eh, minn kajja li ta' għamel l-argument ta' ta' naħa tal-ispettru u mbagħad ukoll kapaċi tagħmel l-argument ta' naħa l-oħra tal-ispettru u speċjal is-sitwazzjoni tixtarra b'mod oġġettiv mm. u wiesa kemm jista' jkun. Ehm, you're not beholden to ideology as a human being. But interessanti imma li tkun il-belt u tiltaqa ma xaħat l konservativ mhm. jgħid li qed ħammeċ il-Malta bil-liberalizmu żejjed l-għandek. Mhm. Mbagħad tiltaqa ma xaħat liberali jgħidlek Ma kif sex service u moħħok magħluq daqshekk. Ma mek tinduna li għamil biex xogħol tajba. Eżatt, eżatt. Fil-bidu konna ħadha vera kbira u mur naqri iktar nfittex iktar. Hmm. Ġana ngħid, hmm, tajjeb, ma eżammejt kemm jista' jkun. Mhux biex inżomm minn ċentru biex ma. Eżatt, eżatt. Fimt għax onestament nara valur fit-żewġ tipi ta' relazzjoni, tiġifieri, ħdimt ma' kopji poliamerużi. U l-ammont ta' konverzazzjoniet li jkollhom fuq ir-rispett, fuq lejra, fuq il-boundaries, Koppji monogami jidħlu f'din relazzjoni. Kulħadd iġib l-idea tiegħu ta' xini monogamija. Mhm. Mbagħad meta xi ħadd minnhom jaqbeż il-lajn, mhm. ġdid sfrenat u jibdew jiddiskutuh dak iż-żmien. Meta mbagħad għandek il-guilty party u l-hurt party, mhm. li qatt huma jitkellmu b'mod kif qed nitkellmu aħna bla emozzjoni, taf kif? Allora wieħed qed jiddefendi u nnifsi waħda tiddefendi għal nifisha u l-ieħor qed jattakka għax imweġġa. Meta kopja u paroli maluża jitkellmu ħafna fuq ma meħat il-taqa, inti se tiltaqa, xinu ok, x'mhux ok, li jien naħseb kopji monogami għandhom ħafna x'jitalmu mill-kopji poliamarużi on this regard. Vizavi l-komunikazzjoni.
Ah, issa monogamija jena xarri tweġġan ħafna u naħħaf ħafna kopji mhm. hija il-possess fuq is-sesswalità tal-persuna l-oħra. Jiġifieri? Li jiena ikolli aptit sess darba fil-ġimgħa, inti jkollok aptit tliet darbit fil-ġimgħa, imma dejjem, jew maġġoranza assoluta, il-power jaqa' fuq min għandu l-inqas aptit f'relazzjoni. Fej għandek xi ħadd jittallab u xi ħadd iħalli. jew jaċċetta. U hemmhekk ġiri tiltaqa' ma' koppji fejn mela jiena nagħmel darba fil-ġimgħa u inti għandek bżonn tliet darbiet u jekk naqbek timmasturba waħdek, anka bla pornografija, ħana raħħa bħala tradiment. U n-nies di mhm. kważi kważi jaċċettata fis-soċjetà. Mhux ovvja, jekk inti l-mara jew ir-raġel iħossu offiż jekk inti masturba timmasturbax. Kif taħseb għandhom jirrikonċiljawha d-disparità? Diskussjoni twila, fej inti għandek eżempju koppja li taċċetta li jismani, inti handjob, hmm. inti kori sex, jew isma tista timmasturba basta ma jkunx hemm jingħaddar. U nsibu modi jew inkella nifhem ir-responsabilità tiegħi f'relazzjoni monogama u naf li la darba nibda mbagħad jiġi l-aptit, mela nħallik tibda inti imma tittaċċetta tibda dejjem inti. Mm. Għax jiena qatt ma jkolli l-aptit biex nibda jien. U mela darba tibda, jiena rrid miegħi nifsi nifhem, when it's a hard no, isma' llum vera le. Jew inkella, jekk ħadd misni tajjeb u ħadd ħsieb ġismi, ħajġini l-aptit, u hemmhekk ħankompli miegħek. Imma again, it's negotiating u ta' x'tista' ċedi, x'ma tistax ċedi. Mhux kompromess, għax il-kompromess jiena raħħis u dejjem ħajbati ħadd minnhom. Ma inti tara miegħek innifsek kif tista' teġevola l-relazzjoni.